Ir-riċetta, il-preskrizzjoni li jtik it-tabib tgħidilha li trid, wasal iż-żmien li tinbidel f'liema sens? Mela, sfortunatament, meta aħna jkollna bżonn immorru għand it-tabib ikun għax diġà qabadna xi ħaġa. Tista' tkun xi ħaġa żgħira bħal xi riħ, jew tista' tkun xi ħaġa kbira illi forsi ġibniha fuq saqajna aħna stess. U fost dawn l-issues illi hemm, hemm affarijiet li mhumiex ġenetiċi. Mela per eżempju mhux bilfors inti għax sablek iz-zokkor fid-demm illi inti, il-familjari tiegħek kellhom id-dijabete wkoll jew il-kolesterol jew xi ħaġa oħra, imma jista' jkun li qtajt il-ġebla fuq saqajk. Allura x'inhu l-bżonn illi nibdew nagħmlu? Il-bżonn huwa illi flok ma nistennew li tasal dik ir-riċetta, dik il-preskrizzjoni, inti illum Avolja m'intix tabiba, tagħmel preskrizzjoni għalik innifsek. Li tgħid isma', jiena hemm bżonn li ninkludi l-exercise issa. Dal-exercise ħafna tobba tal-affari tagħhom ħa jgħidulek illi kieku kienet pillola di u l-vantaġġi kollha tal-exercise kellhom jinġabru kollha ġo mediċina waħda, dik il-mediċina tiswa l-miljuni. Għax qed tgħinek f'kull sens. Qed tgħinek inti fil-mod kif tħossok, emozzjonalment, mentalment, kif qed jaħdem ġismek, kif inti qed tħossok pożittiv miegħek innifsek ma' ta' madwarek. Qed jgħinek biex inti tixxejpja, biex tidher komda, biex anke tidher tajba ħafna fil-ħwejjeġ li qiegħda liebsa. Ġifieri, dal-vantaġġi kollha, kieku kellu jkunu ġo pillola waħda, ara kemm hemm vantaġġi enormi. Issa, il-fortuna, jekk nistgħu ngħidu hekk, hija illi dak l-exercise ma naħduhx ġo pillola waħda. U għalfejn qed ngħidilha fortuna? Forsi tgħiduli, eh, kieku sew, nieħdu ġo pillola waħda għax nibqa' relax fis-sodda. Le, il-fortuna hija li permezz tal-exercise inti qed tiltaqa' ma' nies ġodda. Qed tkun f'ambjent ta' enerġija forsi, jekk speċjalment titrenja f'ambjent ta' grupp, fuq dan issa nkellimkom dalwaqt ukoll. Qed tagħmel esperjenzi ġodda għalik ukoll, li tgħid ara jiena kemm jien kapaċi nirsisti, allura qed tħoss dak iċ-ċertu sens ta' fulfillment, ta' accomplishment. Qed taqta' mill-kumplament tal-ġurnata, illi inti għax għandek appuntament mort tagħmel dik l-exercise session, allura inti qtajt mir-rutina tiegħek. Eċċetera eċċetera. Mela, illum ħa nistaqsik dil-mistoqsija. Wasal iż-żmien illi inti tagħmel riċetta għalik innifsek? Jekk iva, aħseb x'exercises se tagħmel. U jekk fil-passat pruvajt l-exercises pero fpruvajt xi ħaġa illi forsi inti għalik ma ħadmitx dak iż-żmien, ngħidu aħna mort tgħum u bdiet tuġgħok spallejk. Jew inkella mort timxi u beda juġgħok il-qiegħ ta' saqajk għall-mod tal-kelma, ħa nivvinta xi ħaġa. Mhix kwistjoni li allura l-exercise ma jgħoddx għalik. Huma rari dawk il-kondizzjonijiet li minħabba fihom ma tistax tagħmel exercise. Naraw nies anke f'wheelchair, naraw nies li kellhom xi id jew xi sieq maqtugħa illi xorta jagħmlu l-exercise. Jinbidel ovvjament it-tip. Għalikom li naf li intom fil-maġġoranza illi għall-grazzja tal-ħanin Alla m'għandkomx minn dawn il-kundizzjonijiet, ħa nissuġġerilkom l-aktar li l-exercises tagħmluh f'ambjent ta' familja. Tagħmluh f'ambjent ta' grupp fejn ħa jkun hemm coach Ġieli anke tnejn illi ħa jkunu qed jaraw x'intom tagħmlu, ħa jikkoreġukom biex jaraw li qed tagħmluhom sew, tajjeb, u apparti minn hekk inti għandek is-sapport, għandek l-inkuraġġiment ta' dawk in-nies li forsi ilhom jagħmlu l-istess ħaġa aktar minnek, għax 'il quddiem inti ħa tkun dik il-persuna li ħa tgħin lill-ġodda biex tgħinhom jintegraw u tagħmilhom kuraġġ. Fejn hemm l-għaqda, hemm is-saħħa. Niltaqgħu.